Helo, shwmae a chroeso i sesiwn ffitrwydd gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Diolch yn fawr iawn i Mentoriaeth Rhondda Cynon Taf am fy ngwahodd i ato chi heddi. A Rhondda Cynon Taf, dwi'n barod amdano chi. Nawr, beth i ni'n mynd i fod yn neud heddi? Wel, heddi, ni'n mynd i fod yn dysgu sut i wneud y squat perffaith. Nawr dwi newydd ddefnyddio'r gair perffaith, felly dylen ni ddim fod wedi defnyddio'r gair na, achos mae e gyd am dysgu, mae e gyd am ymarfer, a dwi'n siŵr wrth i chi ymarfer y symudiad drosodd y drosodd, mi fyddwch chi yn tymlo llawer yn fwy hyderus erbyn y ddiwedd y sesiwn yma gyda sut i wneud Sgwat. Nawr dwi'n barod amdanoch chi, gobeithio bod chi yn barod amdana i, felly dwi'n i godi ar fy nhraed. Ffantastig, nawr te, y sgwat. Mae'r sgwat yn mynd i fod yn gweithio'r coesau. Felly y quads, y hamstrings, y glutes, sef y pen ôl. Felly, mae'n bwysig i'n bod ni yn canolbwyntio gyda sut i wneud y symudiad yn ofalus. Nawr, beth dwi am i chi wneud yn gyntaf yw, dwi am i chi roi eich coesau ar led fel i bod nhw mewn llinell gyda'ch ysgwyddau chi. Felly ddim allan yn bell, a ddim i fewn yn agos chwaith, mewn llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi. Nawr, fel ych chi'n gallu gweld, mae fy nhraed i yn pwyntio syth tuag atoch chi, mae'r pengliniau yn pwyntio syth tuag atoch chi, a mae'r corff yn gwynebu syth ymlaen hefyd, a dwi'n sefyll yn browd ac yn dal hefyd. Nawr beth dwi'n mynd i wneud nesa yw, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i gwneud y sgwat. Felly fi'n mynd i fynd yn dawel am unwaith a dwi am i chi wylio yn unig. Felly fel o'ch chi'n gweld, sori na, fi ath ymlaen dywel yn dwe. Felly fel o'ch chi'n gweld, mae'r chad a'r pengliniau yn pwyntio syth ymlaen a dwi'n plygu'r pengliniau. Nawr fel o'ch chi'n gweld, dwi'n plygu'r pengliniau mor bell a dwi'n gallu mynd gan gofio i cadw blaen y corff i fyny yn syth. Felly dwi'n mynd i droi i'r ochr i chi cael gweld e o'r ochr eto. Iawn, felly fel chi'n chi gweld, mae fy nghorff wedi plygu ymlaen ychydig. Iawn, dyn ni ddim syth i fyny, ond dyn ni ddim wedi plygu drosto'n gyfan gwbl. Iawn, ni yn pwyso ymlaen ychydig, plygu'r coesau, a nôl i fyny yn syth. Nawr, beth am y gwaith yn nadlu dwi'n siŵr chi'n gofyn i fi? Felly, be ni'n mynd i wneud yw,

anadlu allan. Ac wrth i chi wthio nôl i fyny, rydych chi'n defnyddio'ch trad chi, y pwer sydd yn eich trad chi, i wthio eich hunan nôl i fyny. A dyna ni, dyna sut i wneud y sgwat perffaith. Felly beth am i ni drial e i gyd gyda'n gilydd. Felly, Cam cyntaf. Rhowch eich trad ar y led gan gofio ei bod nhw mewn llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi. Gwnewch yn siŵr bod y trad yn pwyntio syth ymlaen, pengliniau yn pwyntio syth ymlaen, Corff yn pwyntio syth ymlaen. A gwenwch, bois bach, mae'n hyfryd i gael bod yma. Wedyn dwi'n mynd i roi fy nwylo i o'n mlaen i. Nawr, sy'n rhaid i chi, gallwch chi roi nhw wrth eich ochr os ych chi am, ond dwi'n lico roi nhw fan hyn. Wedyn, ni'n mynd i blygu, nadlu i fewn, ac ymestyn, yn nadlu allan. Yn nadlu mewn,

ar Facebook, Twitter a LinkedIn ar Winning with a Y, neu allwch chi'n e-bostio i os oes gyda chi unrhyw gwestiwn ar winningwithy at gmail.com. Da iawn chi, chi wedi gwneud yn ffantastig. Ta!